E konflikto di e siglonan, Kapítulo un, E destrukshon di Jerusalèm, Parti tres, Dos dia promé ku e Pasku, Ora ku Kristu a bandoná e tèmpel pa e di las stubiá, Despues di e a kaba di denunsiá e hipokrisia di e gobernantenan hudiu, el a bolbe sali pafó ku su disipelnan pa bai na e Seru di Oleifi, i el a sinta huntu ku nan riba e seru tur na yerba, mirando na e stat. Un bia atrobe, el a keda ku su bista fihá riba e stat su murayanan, su toranan i su palasionan. Un bia mas, el a mira e tèmpel den su splendor briante, un diadema di bunitesa koronando e seru sagrado. Mil aña promé, e salmista a amplia Dios su fabor na Israel, dor ku Dios a hasi Israel su kas santu, su kaminda di biba i e salmista skibi bisando, Su tabernakel ta na Salem, i su lugá di biba tambe ta na Sion. El a skohe e tribu di Juda, seru Sion, ku e tabata stima, i el a traha su santuario manera e halturanan. E promé tèmpel a wòrdu traha durante di e periodo di mas prospero di Israel su historia. Rei David a kolektá gran kantidatnan di tesoro pa e propósito aki. i e deseño a wòrdu traha bou di inspirashon divino. Esaki por wòrdu lesá den un Kronikánan binti ocho, vèrsíkulo binti dos i djes nuebe. Salomon, un di Israel su reinan di mas sabí, a kompletá e trabou. E tèmpel aki tabata e edifisio di mas bunita ku e mundu a yega di mira. Tòg te ainda, Señor, a deklará pa medio di profeta Hageo enkuanto di e segundo tèmpel e lo siguiente, E último gloria di e kas aki lo ta mas grandi ku esun di promé, i lo mi saku di tur e nashonnan, i e deseo di tur e nashonnan lo bin, i lo mi yena e kas aki ku gloria. E Señor di ehérsitonan ta bisa, Hageo dos, versíkulo nuebe i shete, Despues di e destrukshon di e tèmpel dor di Nakudonosor, e tèmpel a wòrdu traha di nobo, mas o ménos sinku shen aña promé ku e nansementu di Kristu, dor di un pueblo ku despues di un largu tempu di koutiverio a regresá pa haña un suidat destruí i kasi bandoná. Na e momentu ei, tabatin entre nan algun ansianonan ku sí a mira e gloria di Salomon su tèmpel, i nan a yora ora nan a mira e fundeshi ku tabata bai wòrdu poné pa e tèmpel nobo ku mester tabata bai ta asina inferior na esun promé. E sintimentu ku tabata dominá nan ta wòrdu bon diskribuí dor di e profeta ku al a bisa, Ken a keda entre boso ku a mira e tèmpel aki den su gloria di ántes? I kon boso ta mir'é awor? Boso no ta haña ku e ta parse nada kompará ku e otro? Hageo dos versíkulo tres i Esdras tres versíkulo diesdos. E ora ei e promes a wòrdu doná ku e gloria di e di dos tèmpel lo ta mas grandi ku di esun di promé. Pero e segundo tèmpel no a igualá e promé den bunitesa, i e no a wòrdu santifiká tampoko dor di e siñalnan visibel di e presensia di Dios manera e promé tèmpel. No tabata tin un manifestashon di poder sobrenatural pa marka su dedikashon. Niun nubia di gloria a wòrdu mirá ta yena e santuario ku a kaba di wòrdu trahá. Niun kandela no a baha for di shelu pa kima e sakrifisio riba e altar. E nubia di manifestashon di vino no tabata tei entre e kerubinnan den e lugar santísimo. E arka, e asiento di miserikòrdia i e tablanan di e testimonio no por a wòrdu hañai den. Niun bos no a zona for di shelu pa laga sa na e saserdote ku tabata hasi e petishon e boluntat di Yehova. Sin éksito, e hudiunan a purba di mustra pa siglonan cu e promesa di Dios duna door di Hageo a wordo cumpli. Tog, orguyo y incredulidad a ciega nan mentenan pa e berdadero nificacion di e profeta su palabranan. E segundo tempel no a wordo honra cu e nubia di Jehova su gloria, pero cu e presencia bibu di Esun den ken e plenitud di divinidad ta biba corporalmente. Un, kende tabata Dios mes manifestá den karni. E deseo di tur e nashonnan berdaderamente a bini na su tèmpel, ora ku e hòmber di Nazaret, es desir, Hesus, a bini ta siña i kura den e kortenan sagrado. E segundo tèmpel a superá e promé tèmpel den gloria dor di e presensia di Kristu, i den esaki so Pero e regalo ku shelu a ofresé Israel, el a rechasá. Huntu ku e maestro humilde ku a sali bai for di dje dia ei dor di su portanan di oro, e gloria pa semper a kita bai for di e tèmpel. Ya kaba e Salbador su palabranan a wòrdu kumplí, kual tabata ta, Mira, boso kas ta keda desolá pa boso. Mateo bintitres, versíkulo trenta i ocho, E disipelnan a wòrdu yená ku temor i a keda asombrá dor di Kristu su predikshon di e derote di e tèmpel, i nan tabata deseá di por a komprondé e nifikashon di su palabranan mas mihó. Rikesa, labor i abilidat artektóniko a wòrdu dediká libremente pa mas ku kuarenta aña. pa engrandecé su splendor. Herodes e Grandi tambe tabata hopi generoso cu e dunamento di e rikesanan romano i e tesoronan hudiu. I asta e emperador di e mundu a enrikesé e tèmpel cu su regalonan. Piedranan grandi di mármer di grandesa casi fabuloso mandá na Roma pa e propósito aki tabata forma parti di e tèmpel su structura. I ta na esakinan e disipelnan a yama e atenshon di nan Maestro bisando, Maestro, mira ki piedranan i ki edifisionan grandi! Marko djes tres, versíkulo un. Na e palabranan aki, Hesus a duna un kontesta soleme i sorprendente, kual tabata ta, Di bèrdat mi ta bisa boso, Akinan lo no keda ni un piedra riba otro ku lo no wòrdu bashá abou. Mateo bintikwater versíkulo dos. E disipelnan a kere ku e destrukshon di Yerusalèm lo bai tuma lugá huntu ku e eventonan di Kristu su binida personal den gloria temporal pa tuma e trono di imperio universal, pa kastigá e impenitensia di e hudiunan i pa kibra e yugo romano for di riba e nashon. Señor a bisa nan ku e lo bini pa e segundo biaha. P'esei, na e momentu ku e huisionan ku tabata bai kai riba Jerusalèm a wòrdu menshoná, nan mente a bai na e binida aki. I segun ku nan tabata huntu rondó di e Salbador riba e Seru di Olèifi, nan a puntr'é, Ki tempu e kosnan aki lo sosodé, i kiko lo ta e siñal di bo binida i di e fin di tempu? Mateo bintikwater, versíkulo tres, Miserikordiosamente e futuro a wòrdu tapá pa e disipelnan. Si nan lo a komprondé e dos echonan ei kompletamente na e tempu ei, kual ta, e Redentor su sufrimentunan i su morto, i e otro, e destrukshon di nan stat i e tèmpel, nan lo tabata kompletamente yená i hogá dor di horor. Cristo a presenta un resumen na nan di e eventonan di mas importante cu lo bay tuma lugar prome cu e fin di tempo. Su prarabranan no a wordo compronde completamente, pero nan nificacion lo bay bira mas cla segun cu su pueblo lo bay tin mester di e instruccion cu ta wordo duna di esaki. E profecia cu Cristo a papia tabatin un dobel nificacion. E tabata predesí e destrukshon di Jerusalèm i e tabata prefigurá tambe e terornan di e último gran dia. Hesus a deklará na e disipelnan e huisionan ku tabata di bai kai riba Israel apóstata, i espeshalmente e vengansa meresí ku lo bai bini riba Israel dor di nan rechaso i krusifikashon di e Mesías. Siñalnan inequivocabel lo bay tuma lugá promé cu e culminacion teribel. E ora scur y miedoso lo yega diripientemente y lié. Y e Salbador a adverti su siguidornan bisando lo siguiente, P'esey, ora boso mira e abominacion di desolacion cu profeta Daniel a papia di dje ta para den e lugá santu, laga esun cu ta lesa comprendé. E ora ei, laga e snan ku ta na Yudea hui bai na e serunan. Mateo binti kuater, versíkulo diesinku i dieseis, i Lukas binti un, versíkulo binti i binti un. Ora ku e standarte idólatra di e romanonan wòrdu plantá den e tera santu, kual tabata ekstendé su mes algun mianan mas pafó di e murayanan di e stat, e ora ei e siguidónan di Kristu mester a hui pa por ta safe. Ora ku e siñal di atvertensia lo tabata por a wòrdu mirá, esnan ku mester haña nan tawí mester hasi esaki sin ningun tardansia. Dor di henter e tera di Judea, tambe den Jerusalèm mes, e siñal pa wí mester a wòrdu obedesé mesora. Esun ku tabata riba dak no mester a bai abou den su kas ni pa salba su tesoronan di mas balioso. Esnan ku tabata tradé e kunukunan i e vèltnan no mester tuma tempu pa bai bèk pa kohe nan mantel ku nan a pone un banda pa hasi e trabou ku nan tabata hasi den e kalor di e dia. Nan no mester vasilá ni pa un momentu so, sino e ora ei nan tambe lo a bai haña nan ta bira víktima di e destrukshon general. Durante den reinado di Herodes, Jerusalem no solamente a wòrdu embeyesé grandemente, pero dor d'e konstrukshon di torennan i murayanan i fòrtinan, agregando na e forsa natural di su lokalisashon, es desir, kaminda e tabata situá, e tabata parse aparentemente invensibel. Komo ku e no por a wòrdu kapturá? Esun ku lo a proklamá su destrukshon publikamente na e momentu ei, lo a wòrdu yamá un profeta di kalamidat loko, mesun kos manera ku Noe a wòrdu yamá den su tempu. Pero Kristu a bisa, Shelu i tera lo pasa, ma mi palabranan lo no pasa. Mateo bintikwater versíkulo trinta i sinku Pa motibu di Jerusalèm su pikánan, E furia a wòrdu pronunsiá kontra dje, i su inkredulidat kaprichoso a hasi su destrukshon sigur. Señor a deklará pa medio di su profeta Mikías, bisando, Awor tende esaki, kabesantenan di e kas di Yakòb i gobernantenan di e kas di Israel, kendenan ta aboresé hustisia i ta trose tur kos ku ta stret, kendenan ta konstruí Sion ku dramamentu di sanger i Jerusalem ku inusticia violento i inikidat? Su lidernan ta pronunsia huisio pa plaka pasá bou di mesa, su saserdotenan ta instruí pa un preis i su profetanan ta adiviná pa plaka. Tòg nan ta stens riba Señor, bisando, Señor no ta meimei di nos? Kalamidat lo no bin riba nos. Mikias tres versíkulo nuebe te djesun. E palabranan aki ta deskribí fielmente e habitantenan korupto di Jerusalèm, kendenan tabata konsiderá nan mes komo hustu den nan propio bista. Miéntras ku nan tabata claim di opservá e preseptonan di Dios su Lei ekstriktamente, nan tabata transgresá tur e Lei su prinsipionan Nan tabata odia Kristu pasobra su puresa i santidat tabata revelá nan inikidat, i nan a akus'é di ta e kousa di tur nan problemanan, ku en realidat a bini riba nan dor di nan mes pikánan. Ounke ku nan tabata sa ku Kristu tabata sin piká, nan a deklará ku su morto tabata nesesario pa nan siguridat komo nashon. E lidernan hudiu a bisa, Si nos lag'é sigui asina, tur hende lo kere den dje, i e romanonan lo bin i kita tantu nos lugá komo nos nashon. Juan djeson, versíkulo kuarenta i ocho. Nan a rasoná bisando ku si Kristu wòrdu krusifiká, nan lo por bira un pueblo fuerte i uní atrobe, i asina nan a bai di akuerdo ku e desishon di nan suma saserdote, ku, e lo ta mas miñó pa un hòmber muri ku e lo ta pa henter un nashon peresé. Di e manera ei, e lidernan hudiu a konstruí Sion ku dràmamentu di sanger i Jerusalèm ku inikidat, Mikías tres vèrsíkulo dies. I tòg te ainda, miéntras ku nan a mata nan Salbador dor ku el a reprendé nan pikánan, asina grandi e manera ku nan tabata konsiderá nan mes hustu den nan propio bista tabata ta ku te ainda nan tabata konsiderá nan mes komo Dios su pueblo favorito i tabata spera ku Señor lo salba nan for di nan enemigunan. Asina e profeta Mekías a kontinuá bisando, P'esei, pa kousa di boso, Sion lo wòrdu gepluj manera un kunuku, Jerusalèm lo bira un monton di ruina I e sero di e tèmpel lo bira lugánan haltu di mondi será. Mikías tres, versíkulo diesdos.